Георгий Солобатчуков, Тэлээркэ Киргиэлэй, Дьулуруйан Ньургун Боотур олоҥхоттон быһа тардан. Былыргы былдьаһыктаах дьылларым быралыары бараман мындаатыгар, ааспыт амыычайга урукку олоххо, эргиччи иэччэҕэ биллибэт ийэ буорбут сиэрэй тиҥ тиҥилэҕин саҕа сири чабытах түгээн курдук ньээчэйин дэлиитигэр, кур муус тугахтаах, күрбэ таас олбохтоох күрэн буор үрүттээх, туой буор чулайдаах туран күөл уорҕалаах, уҥуоргута көстүбэт улаҕата биллибэт Унаар маҥан дойдубут оҥкулланан орсунанан өрүкүйэн көстөн, үс хартыгастаах өндөр чурус маҥан халлаан үрүттэнэн үөскээн, аҕыс хатарҕалаах күн хандааран тыган, оҕуннар бараммат мастанан орто дойду диэн олоҕуран үөскээбит эбит. Дьабайыллыбыт орто дойдуну одуулаан көрдөххө, кыталык кыылым кырыйа көтөн кытыытын булан кынатын сынньаппатах кыраһыабай кырдаллардаах эбит. Туруйа кыылым тула көтөн тулатын булан тохтоон өрөөн ааспатах толуумаан тулааһыннардаах эбит. Мэҥэм дьахталлары бэркэ киэргэнэн баран бэдэр бэргэһэлэрин эҥийэлии ууран бэкэччэктэриттэн тутуһаннар мэтэҥнээн иэллэрин курдук бэс мастар үүнүтэлээн тахсыбыттар. Хаҥалаһым дьахталлара дьаһыннаах сукуну сону кэтэн баран хараларыттан хапсыһан хаамса ханалдьан иэллэрин курдук хатыҥ чараҥ хадьаһыннаах эбит. Дабайыллыбыт орто дойдуну ортотун диэкки одуулаан көрдөөҕүххэ, алын тэллэҕиттэн киһиэхэ биллибит дьоҥҥо кэрэхсэппит аҕыс салалаах аал дууп мас диэн аатырар атамаан улахан мас аатыран ахтылыйан үүнэн үөскээбит эбит. Дьабайыллыбыт орто дойдуга киһиттэн киринэн үрдүк, сахаттан саанын үрдүк, урааҥхайтан уонунан ордук, киһи саха аҕыйах кэмигэр кэлтэччи киэбирбит соҕотоҕун сураҕырбыт, тиити төргүү мутунан холобурдаах, тэбэр тураҕас аттаах, Дьулуруйан Ньургун Боотур диэн Торой Ырай бухатыыра дуолан күүстээх киһи олорбута эбитэ үһү. Дьэ өттүнэ дуулаан көрдө олойбут быһыылаах уоттаах харахта уруолдьуту огнут суобит. Хаҥас өттүн көрүммүтэх ханаҕар быһыылаах хапчап хамнаммыт хамначчы дьахтар диэн ханнык да суобит. Мас дьиэ баһылыга буолбут иэрмэ дьиччитэ буолбут дорҕоонноох куоластаах тойон аҕа диэни долой туоккалаабата. Дьэ мас дьэ баһылыгы буолбут баарма балаҕанын бастыта буолбут Хабайахаан баттахтааххан хотун иэдьэни испиэһэктээн билиммэтэ. Дьэ ол кэнниттэн алтан дьаагыраанын тиэрэ баттаан аҕыс иилээх-саҕалаах ааны дойдутугар тахса баттаата. Айҕаллаах алааһыгар айаннаан киирдэ аарыктаах баһын быатын далбаатаан кэбистэ. Сото кэбиһэн дьондос кынна өрөөбүт уо өһүллэн барда хоммут уо хоннон барда. Субу курдук диэн ырыалаах тойуктаах буола турда.

диэтэ. Дьэнни диэтин кытары бас быатары тастан баран таҥнар эргиитигэр төт халлаан төбөтүгэр төрөөбүт тиити дөргү мутунан холобурдаах тэбэр тураасакка баран кэтэрдиллэ түстэ. Дэ биһиги иби харалдьыттан көппүт хараларын курдук батыччахтаан тахсан атын миинэн кэбистэ. Аналлаах от быытынан туһааннах ичитин дьоллуппакка даҕаны дьоллоох соргулаах тусаатын тула хаамтаран тусаатын тула хаамтаран айҕалаа алаһыгар айаннаан киирдэ. Биһиги ибит атыттан ыстанан түстэ, иккирээн барда толкуйдана турда. Уот татайдабыт оҕолоор, куттар барама кудулу суорун баайдаах буолан баран, туохтан туймуланан, хантан сибээстэнэн үөскээбит киһи буолуохпунуй? Аан дойдум иччилээх буолуон сөбөтө, иччилээх буоллаҕына эриллиэҕин сөптөөҕө аал дуу мас буолуохтаах. Чаҕам төрдүн ааҕан биэрээрэй, ийэм төрдүн этэн биэрээрэй диэн аҕыс харалаах айыы хараатын кымньыытын туппутунан аҕыс салалаах аал дуу мас диэкки айната турда. Дьөрөтөр буолбата аал дуу маска кэлэн аҥара таҕынан сөһүргэстии баттаата аҥыраны үктэннэ аҥа илиитин өттүк баттанна, үс киис бэргээтин кэтэҕэр түһэрэн баран уоһа тииһэ субугурдук диэн хоруй олордо. Дойдум хечете

саһыҥһардыам аһыам диэтэ Дьэннэ диэтин кытараҕас талаалаах аал-дуу мас лачыгырыы-лачыгырыы хатырыгы хайдарга дылы гынна үс өттүттэн хаар маҥан баттахтаах оһуор мандар таҥастаах эмээхсин дьахтарын өрүөннээх баһыгар дылы быга түстэ ойбонуттан сэргэммит улаан убаһам курдук одуулаабытынан таҕыста быһыы-таһаа күннэрин уос-тиис оҥостон субу курдук диэн ырыалаах тойуктаах буолла турда. Уой-дум, уой-дун, куллугар каһын, уҥуохтаах

Эдьиийдэхпэтэн Дьэкукаам өйдөөн дьүүллээн иһит субу мантан илин диэкки бардахха үрүн сиэгэ аартык көстүөҕэ онно тойон дьылҕа оҕонньор диэн оҕонньор киһи баар буолуохтаах киниттэн тахсаҥҥын таҥнар таҥаскын Тимир таҥас куйаххын толору симэн. Чэ кукаам, ыраах барарыккын мин көбүөрэмийбиттэн үс төгүл оборон эм. Дьэнни диэтин кытары биһигибит өйөнөн-хайанан туран бастыҥ обурутугар уотун обордо иккис обурутугар этитэн энтэрдэ үһүс обурутугар сиһин үөһүттэн симэһиннээҕи обороннуллар. Эмээхсин буоллаҕына Дьылырыа Ньургун Боотуру сүүһүттэн олоччу анньан кэбистэ бэйэтэ буоллаҕын дьэ ыскынан хаалла. Биэкиэбит тиэрэ баран түстэ, дьиркэс гына тура түстэ, быһах биитин курдук быһыл тыас саҥа-саҥара турда. Дьаһу-һа-һу-бу-һу-һуан

Дьэ иннэ диэтэ даҕаны биһиги киһибит харалдьыттан көппүт хараларын курдук батыттахтаан тахсан атын миинэн кэбистэ, илин диэки эргитэ тардан кэбистэ, аҕыс харалаах айыы хараҕата кымньыытынан сап гына кымньыылаан кэбистэ. Дьэ өрөтөр гыммата үрүҥ сиэг аартыкка тиийэн тиксэн кэллэ. Дьэ биһиги киһибит онно өйдөөн дьүүллээн көрбүтэ, туман маған урхаат дуоллаан олорор эбит. Дьэ субу маны көрөн баран биһиги бит тобулу хааман тиийин аан кэнниттэн субу курдук диэн ырылаах тойуктаа буола турда. Көр боо көр буон холу жылга тойон

Дьөннө дьиэтин кытары ураһа иһиттэн соҥ куоластаах оҕонньор киһи саҥата субугурдук буола турда. «Мбойокуу! Мбойокуу! Дьэ кукам, өйдөөн дьүүллээн иһит. Аллараа дойду адьынаата уот уута кобургу, айыы кыыһын Туйаарыма Куону уоран талаан барбыт. Дьэир суолун ирдээҥҥин, тоҥ суолун тордооҥҥун, айыым дьахтарын иэлэҕэ аҕатыгар аҕалан кулуй. Кырдьык эттим, чахчы. саҥардым дьэти кэнниттэн биһигиибит тириитэ хайата барарга дылы гынна эти-сиини тиритэ барарга дылы гынна харалдьыттан көппүт хараларын курдук батыччахтаан тахсан атын миинэн кэбистэ аллараа дойду диэки эргитэ тардан кэбистэ аҕыс харалаах айыы хараата кымньыынан сап гына кымньыылаан кэбистэ дьаат сылга түргэн түһүүнү барда бардан барыыны барда өрөтөр буолбата аллараа дойдуга тиийэн тиксэн кэллилэр Дьэ онно туран биһигибит өйдөөн-дьүүллээн көрбүтэ борук-сорук дойду буолан биэрдэ. Онно туран өйдөөн көрбүтэ абааһы уола абааһы уола баҕайы биһиги кыыспытын Туйаарыма Куону сүгэн бадьарытан иһэн субу курдук диэн ырыалаах тойуктаах буола иһэр эбит. Һөр дьалы арта тайоҕолоор Иирэн кыыһы иҥсэмэгэй иккин хамыаскын бэлэмнии аҕыс эрэ диэтэ дьэннэ диэтин кытары биһиги киһибит көрөн турар киһи бэйэлээх буолуо дуо батыйатын ылан баһын туһа сууманан диэн буолуохтаах диэн баран түһэн кэбистэ дьэ доҕоор бу дьоннорбут утуспутунан бардылар Биир ыйма тутханугар дылы дэлбэритэ сыһыстылар, дьэ ол кэнниттэн иккиэн сэниэлэрэ эстэн сүүс-сүүстэриттэн өйөнсөн турдулар. Дьэти турдахтарына биһиги киэбитигэр күүс-сэниэ эбиллэргэ дылы буолла абааһы уолун ылан тиэрэ быраан түһэрдэ. Онуоха абааһы уола ытыы соҥур ырыата сылгурдук буола турда. Һөр дьалы Артатай оҕолор айыгы, айыгы өлөр күн үүннэ. Иирээн кыыһа иҥсэмэгэй өрүһүйэ тардар. Дьэтэ Дьэннэ диэтин кытары били иирээн кыыһа биһиги киһибит көхсүгэр хатана түстэ. Биһиги киһибит абааһы уолун умайа турар уокка тиэрэ тэбэн кэбистэ, абааһы уолун баттаҕыттан ылан сиргэ тоҕута быраҕан түһэрдэ. Онуоха абааһы кыыһа албыннаһар ырыата субу курдук буолан биэрдэ. Дьэ эрэ

Дьэти кэнниттэн абааһы кыыһа Туйаарыма Куонун хабыс хараҥа хаппахчы иһиттэн сиэтэн таһааран биэрдэ. Онуоха биһиги ийэбит Дьулуруон Ньургун Боотур кыыска тобулу хааман тиийэн баран субу курдук диэн ырыалаах тойуктаах буола турда. Дьаһы һаһы буон

Дьэннэ диэтин кытары биһиги киһибит били Туйаарма кууну иэдэс тааска охсон кэбистэ, иэдэс тааска охсубута дьахтара биһилэх буолан хаалла. Хаҥас сылгын чыгыйырылан кэтэн кэбистэ, харалдьыттан көппүк хараларын курдук батаччахтаан тахсан атын миинэн кэбистэ, илин диэк кэргэтэ тардан кэбистэ, аҕыс кыралаах айыы хараата кымньыытынан сап гына кымньыылаан кэбистэ. Дьөөрөтөр гыммата орто туруу, орто туруу дойду улуу туонатыгар тиийэн тиксэн кэллилэр. Дьэ онно өйдөөн дьүүллээн көрбүтэ алаас ортотугар собус-соҕотох балаҕан турарын көрөн тобулу хаамтаран тиийэн биһигиибит били биһилэҕин ылан сиргэ ыһыктан кэбиспитэ сиргэ тиийиитигэр кэрэ бэйэлээх Туйаарыма куой бэйэтэ-бэйэтинэн буолан хаалла. Ити турдахтарына балаҕан иһиттэн чороон тутуурда эмээхсиннэ оҕонньор тахсан кэллилэр. Дьулуруйан Ньургун Боотурга киэҥ айахтаах чороону туттардылар. Туйаарыма Куоҕа кэрэ бэйэлээх чороону туттардылар. Бу дьоннорбут иккиэн бэйэ-бэйэлэрин көрсөн баран, тобус-толору кымыстаах чороон ылан иһэн кэбистилэр. Дьэтинтэн саҕалаан үөрүү-көтүү үксээтэ, ыһыах киэҥэ ыһылынна.